pane vane mubvunzo here une mubvunzo pane vane mubvunzo here ko pane vangade kungowedzerawo here kana ungosamaraiza chimwe chete awo chavabata zvokupedzisira zviri kuidzwa kudenga kwamai mariya tinozviita zviri zviviri eh, asi pane mutsauko here yakabhotaurwa god's time and our time kuti hazvisi zvinhu zviri zvakangoitika together here is there necessarily

Rufu harina kumubata. Hazvayo, ah, angadai aka, angadai aka, ah, ari kwese kwese. Eh, so the, the, the assumption is, is, is emphasizing that kuti Maria haana kutobatwa nei nerufu eh, because of uh, death is corruption be corrupted saka muviri wake hauna kuitwa corrupted

You organize something to commemorate the departing of my father. Baba vangu uh, five years ago today vakashaya, saka nguva ineyi five years ago ina maigondo tata kutogadzira kuenda ku, ku, kuZimbabwe. We just had got the message kuti baba washaya saka whatever message dzese dzinoita sokuti it's, it's almost like a memorial service for my father saka i thank you so much for my message ese they were very touching pamwe pacho i was trying to kuedza kudzosa kuti misodzi isauya but uh, I think my father is celebrating vari mudenga vachiona kuti ndifunga matoti to me matiorganizira uh, a memorial service to my family so thank you very much thank you
Isusu parish pedu vakunoitwa penitential services before Easter and before Christmas. Vanhu vobva vanonzi absolution, vobva vanzi endai. But ini I find myself ndichitsvaga mupristi because I think I want to Ndikutaura vatadza hangu personal. Is that wrong? Eh, actually ndizvo zviri correct kuenda kumono. Eh, problem ye general absolution manje ndeyekuti it's abused. So the church doesn't really encourage general absolution. Inoitwa zvayo. Eh, during like the times ma pandemic

Okay? When you come to confession. No offense, but we don't want to hear stories. Don't, don't tell us my story. Eh, seumwe there's this one example is always used yekuti munhu akanopinda muripindu zvikanzi baba ndakaba tambo fara tambo baba tambo yei yakaine tambo yacho ngani ng'ombe zvikanzi ah, kus- kumberi kwaiko kwakasungirirwa mombe saka wakaba chi ng'ombe wakaba munhu Eh, so when you, come, when you come to confession ayo musambonyara zvenyu musambotya nyarai zveshuwa nyarai pamusana pamatadzi venyu tinofanira kunyarira pamusana pekutadza kwedu kana tisinganyari kutadza kwedu ka eh, hatitendeuki

We have to. It's not in your place kuti zvinozoita sei. Chaunofanirwa kudokwairira ndiko kunzwa kuti matadzo ako aregererwa muzita raBaba noMwanakomana naMweya Mutsvene. Zvekuda kusvika achitaura kuti ngano ah, paivapo dzefunde munoziva munin'ina wangu uya uya eh, ndiye akazoti zvikazoti mainini wangu kana kuti ah, sekuru kwaazopingurupinduka mainini wako haasi murupinduko ari murupinduko ndiyani ndiwe kana usati wagadzirisana nehama yako dzokera kana uchifira kuti hamusati magadzirisana go back tangai masotana ikoko yesu ndozvaanototaura futi if you think kuti hama yako imatadzirana anoti kana wanga uri kuchechi kana uri kana nyamba wanga to wanga to half way through kuda kukanda mpiro wako apa dzokera be reconciled first ikoko then wozobuda so we when we go to confession ndozvoti tinofanira kubvunzana its very simple kubvunzana you know the ten commandments maten commandments munoziva ndizvo ee musava muchiti kwanzi ndaka kuti the six commandment or the word commandment taurai kuti wakaitei taura kuti wakaitei ndozvinoregererwa izvozvo because satani zvaanoda satani anoda satani anoda kupfekedza anoda kupfekedza pfekedza zvi anoda kutipfekedzera anoda kuputira putira kuti tisabudire pachena in the confessionals moment of truth taura idii haikona kunyepera fata parupinduko uda kumunyepera murupinduko haa ah, ah, you not wasting your time grasi yaracho haripindi unenge uri kuisa hwara wototi uri kukwaridzira woridzira kuti risapinde girasi unenge usvika wataura chaizvo chaizvo zvawakatadza kwete zvakatadzwa noumwe munhu aa hatiregereri matadzo eumwe munhu dzuru iwewe hazvinzarwe izvo zvazvimbonzarwe saka unofanira kuziva kuti e, wakaitei ndakaba e, zvino mutemo unoti zi sabe ndakauraya Eh, mutemo unoti chii? Saurayi. Eh. Saka izvi unofanira kuzviziva izvozvo. And unofanira kuziva in your behaviors and in your attitudes and in kuita kwako. Ndosaka chinobvuma kuti pakuita, pakufunga nezvakati daro daro. Saka you have to know. Hatimbopedzerane nguva bamurupinduko and it's not murupinduko it's not counseling. No, if you need counseling, book a separate appointment. Muripindu guys canceling. We only sit. What we do is, nechokwadi, we sit in judgment. Paya pade ndakatogara paya ndakagara ivo muya I sit in judgment. Kwete nekuti ndiri kujaja ayo bodo. Judgment yacho zvakanakira manje ndezvekudai so vakadzadiwa. God's judgment is his justice. God's judgment is his justice. murudo murudo ndomaanotiregerera matadzi wake so judgment yake haizi kuti now iwewe wazouya manje saka ndauda uchikutaurira manje kuti iwewe e, wakatadza saka ndichakuranga ndigonaiwe a ah, mwari anoda kuti vanhu vake vaponeswe so kuregererwa kwamatadzo e, eh, tino we sit in judgment that chair e, and we but we also in forgiving kufa karegerera kwekupedzisira hamuna afanira kuti aregere matadzo so when you going to confession funzai hana mubvunzisi zihana moona kuti hazveshuwa apa ndakatadza e, ende musazviabsorve ka unenge wotanga kutorerutsa ndiwo unotanga kutozvitwa unotanga kutotsanangurira kuti sei rutadzo rwacho ruri ruri less than rumwe rutadzo ruri wes than rumwe rutadzo ah, ah, let's go in ungozvipinde wofugama Ingopinda ufuga. Musaita zve mwana muparadzi ka. Dzakaka dzatogadzira ningiri yadzo dzichibva uko dzatoita dzakomboza komboza ningiri yake zvakanaka ndaka kati ndinosvika ndinoita the surprise yake tona baba wake ndiyo yakamuvhundutsa. Achida kuziva kuti eh, baba inini ndiri mutadzi mukuru eh, zvino inini ndakazoti eh, inini handikodzero ndive mwana wenyu baba wake zviri muperi. Mpeyanzo. murairei chimhuru chata chidi timupemberere thats the experience of confession so don't, don't worry about composing mm, zvakareba reba aa ah, ah, ingozi zaya kuti wakatadza papi ingozi yati wakatadza papi chete tovatatu wotoregera wotobuda watiwa munhu watiwa chisikwa chitsva and you must walk to pakadari pa walk to wabuda mupindi hakusi kuzvikudza bona kungokuziva kuti akamutsvira makomborero
Ndakanganisirana na Georgina kuti hatisi kutaudzana zvachose Eh, na Georgina wedu. eh, Asi ndozoenda kumba kwangu ndikuona zviri kungondiremera. eh. ndobva ndazoenda kunozvifumura kana jojina unoziva ndakauya kumba kwako ndikaba chibhoro chiya chawaisekura rice Eh. pakanga pakaungana vanhu ndoda kuti ndizvichenure pamberi pako

about our relationships. Mwari pachake is very interested with our relationship, with relationship with one another. Those relationships are very important in the eyes of God. Mwari zvinotu antorine interested nazvo anozvitaura kuna Mateo akati makaondoona ndine chi ndine nzara mukandipa chii makandiona ndine nyota ukandipa chii chokunwa so i, mwari is very interested Hatigoni kuignore vanhu tichiti tiri kuita zvamwari. Uh, you're wasting your time. You can't go kuna mwari usina vanhu wauinawo. Uchisiya vanhu mumashuru. Woti ndezvangu ndega ini namwari wangu tiri two. You'll be surprised because mwari wacho always sends you back to the people. God will always send you back to the people. So we have to make it right. Pachedu first. Because those are the facts. He wants to see us reconciled tega tega and then mwari wochizouya pakuti the now pakuzoregererwa kwamatadzo zvekuti chinoitika parutadzo ndechekuti rinosiya e, vanga rutadzo rinosiya mavanga rinosiya maroa so now what then helps with then coming to confession is to be healed munogona kuregerera namege ko there will always be there will always be maelements ekungoti mumwe a little bit of that trust inenge ichiva bruise but then with the confession then will help you uh, in the healing process so it, it, it's necessary mwari anobva adzima dzima anodzima dzima mavanga aisaya anenge akakonzerwa neurutadzo anobva amadzima dzima otidzosera pakuva zvaingova mupfungwa dzake kubva pekutanga kuti tive tisina mhake samaria ane vane mubvunzo here une mubvunzo pane vane mubvunzo here ko pane vangade kungowedzerawo here kana ungosamaraiza chimwe chete awo chiravabata zvokupedzisira zviri kuidzwa kudenga kwamai mariya tinozviita zviri zviviri eh, asi pane mutsauko here anoyakabotaurwa negod's time and our time kuti hazvisi zvinhu zviri zvakangoitika together here is there necessarily

Rufu harina kumubata. Hazvaipo, angadai aka, angadai aka, ah, ari kwese kwese. Eh, so the, the, the assumption is, is, is emphasizing that kuti Maria haana kutobatwa nei nerufu eh, because of eh, death is cor- corruption yeah, we will be corrupted saka m- muviri wake hauna kuitwa corrupted

more especially kuti eh, Maria haana kuona rufu. Her body was not corrupted. So that's why we have the more Oh, nda- ndichida ngo it's just a general comment ini zvangu eh, ndofunga th- zuva ranhasi it's a special day in, in our life eh, ndiri kutongoona sokuti You organize something to commemorate the departing of my father. Baba vangu eh, five years ago today vakashaya. Saka nguva ineyi five years ago ina maigondo tata kutogadzira kuenda ku, ku, kuZimbabwe. We just had got the message kuti baba washaya saka whatever message dzese dzinoita sokuti it's, it's almost like a memorial service for my father saka i thank you so much for my message ese they were very touching pamwe pacho i was trying to kuedza kudzosa kuti misodzi isauya but uh, I think my father is celebrating vari mudenga vachiona kuti ndifunga matoti to me matiorganizira a uh, memorial service to my family so thank you very much thank you
pane vamwe here vari kuda ku pamusoro mibvunzo kuri kuna baba um, Isusu parish pedu vakunoitwa um, penitential services before Easter and before Christmas. Vanhu vobva vanzi absolution, vobva vanzi endai. But in I find myself ndichitsvaga mupriest because I think I want to Ndikutaura vatadza hangu personal. Is that wrong? Eh, actually it looks good for it kuenda kuhono. Eh, problem ye general solution manje ndeyekuti it's abused. So the church doesn't really encourage the general solution. Inoitwa zvayo. Eh, during like the times of pandemic

Okay. When you come to confession. No offense, but we don't want to hear stories. Don't don't tell us my story. Eh, seumwe there's this one example is always used. Yekuti munhu akanopinda murupindu zvikanzi baba ndakaba tambo. Baba tambo, baba tambo. Yei yakaini tambo yacho. yanga ine mombe zvikanzi "Ah, kus- kumberi kwaiko kwakasungirirwa mombe saka wakaba chi ng'ombe wakaba mombe Eh, so when you, come, when you come to confession ayo musambonyara zvenyu musambotya nyarai zveshuwa nyarai pamusana pamatadzi venyu tinofanira kunyarira pamusana pekutadza kwedu kana tisinganyari kutadza kwedu ka eh, hatitendeuki

We have to. It's not in your place kuti zvinozoita sei. Chaunofanirwa kudokwairira ndiko kunzwa kuti matadzo ako aregererwa muzita rababa nomwanakomana namweya musati zvekuda kusvika achitaura kuti ngano ah, paivapo dzefunde munoziva munin'ina wangu uya uya eh, ndiye akazoti zvikazoti mainini wangu kana kuti ah, sekuru kwaazopingurupinduka Mainini wako haasi murupinduko. Ari murupinduko ndiani? Ndiwe. Ndiwe. Kana usati wagadzirisana nehama yako dzokera. Kana uchifira kuti hamusati magadzirisana, go back. Tangai masotana ikoko. Yesu ndozvaanototaura futi. If you think kuti hama yako imatadzirana, anoti kana wanga uri kuchechi kana uri kana nyamba wanga to wanga to half way through kuda kukanda mpiro wako apa dzokera. Be reconciled first ikoko. then wozokubuda so we when we go to confession ndozvoti tinofanira kuvodzana its very simple kuvodzana you know the ten commandments maten commandments munoziva ndizvo ee musava muchiti kwanzi ndaka kuti eh, the six commandment or the what commandment taurai kuti wakaitei taura kuti wakaitei ndozvinoregererwa izvozvo Because Satan is anoda. Satan anoda Satan anoda kupfekedza, anoda kupfekedza pfekedza zvi. Anoda kupfekedzera, anoda kuputira putira kuti tisabude pachena. In the confession is moment of truth. Taura idi. Haikona kunyepera fata parupinduko. Unoda kunyepera murupinduko. Ah, you not wasting your time. Grace racho haripindi. unenge utoisa hwara wototorivaridzira waridzira kuti risapinde girasi unongosvika wataura chaizvo chaizvo zvawakatadza kwete zvakatadzwa noumwe munhu aa hatiregereri matadzuro eumwe munhu dzuru iwewe hazvinzarwe izvo zvazvimbonzarwe saka unofanira kuziva kuti e, wakaitei ndakaba e, zvino mutemo unoti zi sabe ndakauraya Eh, mutemo unoti chii? Saurayi. Eh. Saka izvi unofanira kuzviziva izvozvo. And unofanira kuziva in your behaviors and in your attitudes and in kuita kwako. Ndosaka chinobvuma kuti pakuita, pakufunga nezvakadaro daro. Saka you have to know. Hatimbopedzerane nguva ba murupinduko and it's not murupinduko it's not counseling. No, if you need counseling, book a separate appointment. Muripindu guys counseling we only sit what we do is nechokwadi we sit in judgment paya pate ndakatogara paya ndakagara ivomuya i sit in judgment kwete nekuti ndiri kujaja iyo bodo judgment yacho zvaikanakira manje ndezvokudaisoamatsadio god's judgment is his justice god's judgment is his justice murudo murudo ndomaanotiregerera matadzi wake so judgment yake haizi kuti now iwewe wazouya manje saka ndauda uchikutaurira manje kuti iwewe e, wakatadza saka ndichakuranga ndigonai a ah, mwari anoda kuti vanhu vake vaponeswe so kuregererwa kwamatadzo e, eh, tino we sit in judgment that chair e, and we but we also in forgiving kufa kuregerera kwekupedzisira hamuna afanira kuti aregere matadzo so when you going to confession funzai hana mubvunzisi zihana moona kuti hazveshuwa apa ndakatadza e, ende musazviabsorve ka unenge wotanga kutorerutsa ndiwo unotanga kutozvitwa unotanga kutotsanangurira kuti sei rutadzo rwacho riri ruri less than rumwe rutadzo urwu riri wes than rumwe rutadzo ah! ah! let's go in ungozvipinde wofugama Ingopinda ufuga. Musaita zve mwana muparadzi ka. Dzakaka dzatogadzira ningiri yadzo dzichibva uko dzatoita dzakomboza komboza ningiri yake zvakanaka naka kati ndinosvika ndinoita the surprise yake tona baba wake ndiyo yakamuvhundutsa. Achida kuziva kuti eh, baba inini ndiri mutadzi mukuru eh, zvino inini ndakazoti eh, inini handikodzero ndive mwana wenyu baba wake zviri muperi. Mpeyanzo. murairei chimhuru chata chidi timupemberere thats the experience of confession so don't, don't worry about composing zvakareba reba ah, ingozi yauti wakatadza papi ingozi yati wakatadza papi chete tobva tati wotorega wotobuda watiwa munhu watiwa chisikwa chitsva and you must walk to pakadari papo walk to wabuda mupindi hakusi kuzvikudza bona kungokuziva kuti akamutsvira makomborero
Ndakanganisirana naJorgina kuti hatisi kutaudzana zvachose eh. naJorgina wedu eh. asi ndozoenda kumakuona zviri kungondiremera eh. ndobva ndazoenda kunozvifumura kana Jorgina unoziva ndakauya kumba kwako ndikaba chibhoro checho aisevhura rice eh. pakapakaungana vanhu ndinoda kuti ndizvichenure pamberi pako saka ndinokumbira kuregererwa newe kana kuti akaita makuru ndiye azokuudzira kuti tisataudzani ndaenda direct kwaari

Gracia ndozvinamboti gracia iri gracia yemwari pachake umwari hwatee chipfekedzo ihoho ndofanira kuzoonekwa mukufambidzana kwatinochiita mwari ari very concerned about our relationships mwari pachake is very interested with our relationship with relationship with one another those relationships are very important in the eyes of god Mwari zvino anditori nendisi ndazvo anozvitaura kuna Mateo akati makaondoona ndine chi ndine nzara mukandipa chii vakandiona ndine nyotsa ukandipa chii chokunwa so i, mwari is very interested hatigoni kuignora vanhu tichiti tiri kuita zvamwari uh, you're wasting your time you can't go kuna mwari usina vanhu wauinawo uchisiya vanhu mumashuru woti ndezvangu ndega ini namwari wangu tiri two you'll be surprised because mwari wacho always sends you back to the people god will always send you back to the people so we have to make it right pachedu first because ndozvinofadza he wants to see us reconciled tega tega and then mwari wochizouya pakuti ndinawo pakuzoregererwa kwamatadzo zvekuti chinoitika parutadzo ndechekuti rinosiya e, vanga rutadzo rinosiya mavanga rinosiya maroa so now what then helps with then coming to confession is to be healed munogona kuregerana menge ikoko there will always be there will always be maelements ekungoti mumwe a little bit of that trust inenge itwa bruise but then with the confession then will help you uh, in the healing process so it, it, it's necessary mwari anobva adzima dzima anodzima dzima mavanga aisaya anenge akakonzerwa nerutadzo anobva amadzima dzima atidzosera pakuva zvinhu zvaingova mupfungwa dzake kubva pekutanga kuti tive tisina mhake samaria

As a priest, if you break the seal of confession, unoita nedirect sentence. It's an automatic excommunication. ndosaka ndati nini paya pamukuona fati vamune muchitiyo fati ah, fati ndiwa munoda kunyenyeredza munoda enda ipa hani nazvo izvozvo zvikangobuda chete it, it, can be this, it can be this serious the seal of confession kuti let's say Ani ndo ani chaita chaita ma confession dzakadai. Eh. Mu confession mobuda moya moita kupindwa kwenyu, maita kupindwa kwenyu zvakanaka naka. And then ini ndandi ne marriage yangu. Yana ndakagadzira 5 days ago, 7 days ago. Ikangoda kungonofanana

Umwe munhu anozokupepuka atouraya munhu ozoti handandaita sei andakatsamwa. Rutadzo rwako hakusi kutsamwa, rutadzo rwako kuuraya chii munhu. Saka ndopatinofanira kuti ndopatichiti papapo kuti tinenge takuudzwa nhoroondo. Yaa ndakazoti ndiye akazonditsamwisa saka ndiye akazoti ah haapo iwe ndiwe wakazotadza wakaitei? Wakatsamwa ndoo zvatei zvida kuti zviite sei? Zvipedzwe zvipere. Is every sin followed by punishment even if you repent and confess?
Em tinomutenda anoita chii?

inovhara mavanga akasakwa nechi so the confession iyoyo ndakanoregera matadzi kuti absolution iyoyo inondibatsira kuti inge yavhara because zvamunotaura zviro zvivanga iroro nekunge chigozo varina katsatsarakadziko pane mapedzera nenge kumuri tuni muchizouya ndoda mukuwe wanga ndatakuti se tatavhara

Right, um, nemibvunzo yese yatandichibvunza yeconfession nekuti tinoregerera sei iye zvino yanguva yemaconfessions But at the same time tichiita uh, choir practice yemisa misa iri kutanga na 230 saka iye zvino vanhu kuda kuenda kuconfession eh, baba vanenge vari samwe baba eh, toenda zvedu kuconfession misa tichitanga na 230 Eh, and also kana muda kuita ka mini break i think kangoita 5 minutes 5 minutes chaizo